tiwuotho kod madambi okay tuchopo kamoro ma ng'ama miyo ema uso mm. tiwacho kata ne wuod ma gi, eh, eh, wo- eh, yudo ka gino ber ni idwa ni mondo mi ikawe Mm. to in kaka ng'ama dichuo Aha. pesa ni ofuku ni in migolo pesa Mhm. to goni bei ni ah gima kama kata gimidwaro ni Eh. to en siling mia auchiel Aha. mane beche mm. to gi chunyi maler Mhm. kaka miyo ni seche moko sandore kata mana e bath ndara ka chieng' chame kouso Mm. tiwacho ni en mia auchiel sawa ing'e ni wuotho gi madambi Eh. tikawo alufu achiel nikech udinore Mm. to change tame Mhm. tinyise ni ah it's okay Ah, it's fine keep change. keep change nikech ok iyudo 400 change to mar ariyo agombo mondo mi chuny ma an go en ni mondo mi ainwayi kama iuse bath ndara michandrie ni samoro ba nyalo mana appreciate ok ochuno ni nyaka la- amiyi mana bech gino Mm. nikech seche moko an gi pesa Mm. tikawo tiwene 1000 to ng'ama miyo ma in godo ni ma jaodi ma be onde ong'e bech gini Eh. kawo pesa ni oke lwet mamani ni Aha. ayie manyo change Aha. pesa ni ok iwene mama ni kama ayie manyo change one by one mwami mama ni 600 nikech mane bech gima ouso 400 change wadhi godo in gi chunyi maler ti promote mama ni to mi not to nene ka gima iketho pesa wuod nyaboro kaka dichuo ma in mineno ni promote ng'atni Yie mamani kaw pesa ni e lwet mamani madhi many change mawe koso gi chuny maler kaka ni iseweyo gini to mia auchiel kata idi understand Eh, ti tachiwo promote alufu. ichiwo alufu tiwene go ni ah eh, I wish you well e, e, e biashachi Ai. dhi mbele kod kwe kaka ng'ama dichuo ipromote nikech in gi pesa ok idwa ni nyiew gine beche Ni customer mane biro to kaw pesa no ayie manyo change. ayie manyo change gini mia auchiel siling mia ang'wen iwene mamani nikech ang'o to iti wene mana nikech at least bet ne in guru thu gwedhi ilor kata bani gachi moro wuod ma Tuwacho ni ma pesa di ni 600 tigolo 1000 tuwacho ni achenjo ga. Onge weri shida. go Onge don't shida. worry be walawo sa don't worry to ibiro nene kaka chieng' chame e bath ndara gi gire ma uso ni samoro useneno nyaka sa aboro samoro oseneno nyaka saa apar gachiel ka fiu chiegni romo pok oyudo gimoro ti iwacho ni yawa ruoth to bet ogwedha Eh, koro koro kar Chama rito lofuno. kar rito 400 to garita chungo ka chama lofu mama ni ko insist ni manyo change jaodi o insist ni awe bech gir wenga jaoda nokuro i- ah, daka ting'e mitoka ah, mia ang'wen dwa pogi gi dhako Hey, ok dhako riambo gini ok mia auchiel do en mia auchiel yes. Ehe. Eh, tana se- mama miwene maler. chenji ni ng'eyo adwaro gweth e odwa odni en oda gi madam achiel achiel mineno eh, odiochieng' siling mia ang'wen ni Eh, omera madam donjo mtoka asechiwo 1000 ang'o matimi pesa No, chuora amanyo change. pesa chwora adonjo mana e mtoka tago adiyo kama ondik ni go adhi kabisa Nyini- nyini mamani be nigi rach nikech ma pesa chwore pesa chwore ng'a onyise ni en pesa ne en momiye ot to dhi otingo Apenji. shopping mano e mare nyini mamani be ok idhi lor bura ka nikech gin to mia auchiel en yes yes ni sawa K- Ichalo ng'ama okawo 400 owito. awito ng'ato to amiyo ng'ato To ano nyithindo to kata gima dhi anyuni gi lollipop ka donjo e otungi. adwaro gweth e odwa Koro j- tiende ni joma mine ok dwar gweth e odgi seche moko wuod jabolo. Nyiego. Ere tipo? Ha? nyiego Mok norito mwandu chwore. mwandu ni e odgi gin nyaka gimi to kata mama ma uso mana kata nyanya e tie ndalani Eh. ok odwa ni owene 400 marang'o en nyiego marang'o

Felo mamano dong' biro gi mia ang'wen ok anyalo chope obigo. Nyaka chieng' moro aluor madoga mi mamano pesa erokamano. Eh, ibe koro in gi wachni gi mama ni. Ikaw nyaka namba. Ah, no. Go go dollar fam. Hey. Ero. Pesa pesa chuori. nosegwedh un gi gari ok udwa gweth moko Yabine. Oh, Dala FM. Yes. Yes, Paul Onyolo Weche. hey,

Koro ichal gi dhako, ichal gi chiegi. Manyo chiegi ne onge pogruok e kindu. Aluora ma kawo nyaka namba. Nitie nyaka many bwana pesa en marwa. Wacha jokes man noro zinya la sembo. Owacho nang'o? Wacho ni e change nyaka many bwana. Ma pesa chwora. Pesa en marwa. Wacha jokes bwana. To gari to ni kama ywe, gari ni kama tinde dongo. Sing mia ang'wen pod ichaki dasuri ma mama ni. Od gi bopong' gi chiemo e fridge. bwana odgi bopongi ma gimedo mana stock ubiro dhier nyaka chieng' Kaka.